Tara naqra kontradizzjoni fuq dak illi ġara u qiegħed isir. Mija fil-mija u bla dubju ta' xejn, jiġifieri aħna jiena fl-opinjoni tiegħi irridu nkunu pajjiż li niftħu l-bibien beraħ għall-eżerċizzju u għall-isport. Nafu xi problema għandna ta' obeżità. Mhux ħabba dehra, kif ngħidu miljun darba hawnhekk aħna t-tlieta, però minħabba s-side effects tas-saħħa. Huwa stmat li jmutu madwar persuna kuljum f'Malta biss bl-obeżità biss. Issa kieku dal-ammont ta' nies kien qed imut b'xi ħaġa oħra, noqgħdux nagħtu dettalji żejda, min jaf xa hawn, min jaf x'paniku hawn. Imma pjaga li aħna qegħdin l-ewwel fl-Ewropa tal-obeżità, naraw x'nagħmlu kważi kważi biex iktar nagħlqulha l-bibien. Issa nifhem ta' illi hemm Argumenti li anke uħud minnhom, fl-opinjoni tiegħi, jagħmlu sens. Però, kif semmejtu tajjeb fil-feature intom, donnu dal-imbierek virus, li ħa nsemmu l-virus, qisu jagħżel il-postijiet. Ma nafux li huwa virus tan-nies? Allura fejn hemm in-nies ma jistax ikun dal-virus? Għalfejn, per eżempju, post A, B u C, Nista' nidħol. nista' nidħol, D, E, F, Ma nistax. ma nistax nidħol, meta ċ-ċirkostanzi ħafna drabi jkunu kważi identiċi. Tajjeb, ġifieri jien ma noqgħod nagħmel nejm ħażin għal ħadd għax billi aħna konna wieħed minn dawk illi qlajniha ħa nuża dik il-kelma ma jfissirx li għandu jaqlagħha ħaddieħor, anzi nemmnu fil-libertà tal-għażla. Naħseb il-bniedem huwa matur biżżejjed li jista' jagħżel. Jiena nista' nieħu riskju? Dan mhux kollox riskju. Illum jiena biex ġejt minn għand ġejt għandkom hawnhekk minn Naxxar sa Ħal Luqa soqgħod fit-traffiku. U jkollok min ħareġ qudiemek bl-addoċċ u min miexi bil-mod. It-triq biss hija riskjuża, mhux kollox riskju fil-ħajja. Mela jekk bniedem wara sentejn tgħallem, esperjenza, sema' minn kollox u lil kulħadd, għadna mhux f'sitwazzjoni nistgħu nagħmlu għażla fejn immur, ma' min immur u x'nagħmel, speċjalment jekk dak li nagħmel huwa tajjeb għal saħħti, speċjalment jekk nafu Romina illi l-immune system tagħna tant tbegħedna minn problemi, tant hija t-tarka tagħna minn ħafna mard. Mhux ta' min illi niftħu dak il-bibien beraħ għan-nies ngħidulhom anzi, jiena rridek li anke jekk ma tmurx postijiet oħra għax ma tixtieqx, mur agħmel l-eżerċizzju. Jista' jkun ġo studio, ġo gym, fuq barra, bir-rota, id-dar, Inħeġġek, però għamilna sentejn sfortunatament nisimgħu kważi kważi biss fuq id-distanza, fuq il-maskra u biżmien fuq il-vaċċin. Bħalli kieku dawk it-tlieta biss. U nsejna l-affarijiet l-oħra. U nsejna l. L-affarijiet li huma prijorità wkoll fil-ħajja tagħna. Huma prijorità, ssi. Hawn nies oħra li huma morda.
U żviluppajna. Żviluppajna mart ieħor ta'. Apparti, jiena fl-opinjoni tiegħi anke mill-nies li nitkellem, l-issues sikoloġiċi huma serji issa f'dal-pajjiż u naħseb fl-Ewropa kollha. Repercussions ħa jdumu magħna. Repercussions, jiena id-dispjaċir tiegħi li f'das-sentejn iffukajna fuq virus wieħed bħallikieku jekk insolvu dik il-problema nkunu solvejna kollox. U ma naħsibx li tagħmel, ma naħsibx li tagħmel effett tajjeb ukoll anke għall-saħħa mentali.